Инналлаһа кана алейкум ракиба. Барча галәмнәребезне тәрбияләп торучы, барыбызга да үзенең ризыкларын, үзенең нигъмәтләрен, рәхмәтләрен безләргә ирештереп торучы, хак булган, бер булган Аллаһ Раббыбыз исеме белән башлыйбыз. Йа Раббым, безнең кылган изгелекләребезне, кылган гыйбадәтләребезне, укыган намазларыбызны, биргән садакаларыбызны, зәкәтләребезне, Йа Раббым, кабуллардан кыл.

Олыларыбызга да, әби-абайларыбызга да, кешеләребезгә дә, ирләребезгә дә, хатын-кызларыбызга да, я Раббым, Үзеңнең рәхмәтеңне ирештер. Һәрбарчабызга да, я Раббым, Үзеңнең безгә кылынган, мөселманнарга вәгъдә ителгән җәннәтләренә, я Раббым, һәрбарчабызны да керт, я Раббым. Әлхәмдүлилләһ, барлык мактау безнең Аллаһы Тәгаләбезгә. Ул безне һәр көнне, һәр даим ашатып, эчертеп, Үзенең рәхмәтләрен ирештереп тора. Ул безгә һәр көнне мөмкинчелек бирә анарга гыйбадәт кылырга. Мөмкинчелек бирә намазларыбызны башкарырга. Мөмкинчелек бирә кулларны күтәреп дога кылырга. Мөмкинчелек бирә безнең Аллаһы Тәгалә биргән телләр белән Аллаһны искә алып, аны зикер кылырга, пигамбәребезгә салават әйтергә. Мөмкинчелек биргән һәрберебезгә дә колакларыбыз белән тыңлап, гыйлем алырга, Коръән тыңларга, хәерле булган, мәнфәгатьле булган җөмләләр, вәгазьләр, насыйхәтләрне ишетергә. Һәм боларны без җәмәгать истә тотыйк, кадерен белик һәм Раббыбызга үзебезнең шөкерләребезне әйтик. Һәм инде әлхәмдүлиллә, Аллаһ субханаһу ва тәгалә менә тагын безгә үзенең рәхмәтен бирде. Барыбызны да шушы күркәм булган, менә нинди аппак карга тулган көнне Җыйды үзенең йортында. Һәм һәрберебез дә монда килдек Аллаһның әмерен үтәргә, һәрберебез дә монда килдек, иншааллаһ, Аллаһның ризалыгына ирешергә. Аллаһы Тәгалә һәрберебезнең дә ниятебезне дә, максатыбызны да белә һәм беләчәк тә. Һәм Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә ул шул, кайсысы үзенең рәхмәтен ирештерә, без теләсәк тә, теләмәсәк тә, көнен дә, кичен дә, төнлә дә, кайсы вакытта безгә кирәк, кайсы вакытка безгә тиешле, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне онытмый. Һәм инде, әлхәмдүлилләһ, җәмәгать, менә инде без кердек сезнең белән Һиҗри ае буенча Рабиуль-әүвәл ае. Һәм нинди ай дисәк, шушы ай һәм нинди ай белән шушы ай танылган? Әлбәттә ки, безнең сөекле пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тууы белән.

Который кайсысы безгә менә шушы аятны һәм менә шушы җомгага җыелуны сәбәп кылды. Кем безнең сөекле пигамбәребез? Кем аша? Аллаһы Тәгалә аша. Сорау бирик, җәмәгать. Һәм эзлик үзебезнең шушы соравыбызны безнең гамәлләребездә, иң әүвәл, безнең сүзләребездә. Ә бит сөекле пигамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул соңгы пигамбәр. Ул безнең әмиребез, ул безнең мисалыбыз, ул безнең көндәлек тормышыбызда безнең кылган гыйбадәтләребезне өйрәтеп калдыручы, безнең шәригатебезне өйрәтеп калдыручы, Коръәни Кәрим аятләрен безгә тапшыручы, аңлатучы, тәфсир кылучы. Ул безнең өчен дога кылучы. Үзенең яшәгән көннәрендә безнең өчен, өммәтем дип, дога кылды. Безне кайгыртты, кем? Сөекле пигамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм беләбезме без аның турында бер әз генә булса да мәгълүмат? Яки беләбезме аның факат пигамбәр икәнлеген? Яки аның исемен, аның бит исеме дә әле бер генә түгел. Аның берничә исеме. Беләбезме без аның балаларын, балаларының исемнәрен, хәтта күпме баламыни? Үзебезгә сорау бирик. Күпме булды пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның баласы? Ярар, кемдер исенә төшергәндер. 6, 7, 10, 9, 5 дип. Ә Исемнәрен хәзер искә төшерик. Нинди иде Пигамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләмнең балаларының исемнәре? Һәм кемнәр аларның яшәде Пигамбәребезнең вакытында аның белән бергә? Һәм кайсыларын ул үзе үк, үзенең куллары белән үк күмеп куйды? Һәм кайсысы яшәде ул бу дөньядан киткәч?

Мин хәзер сезгә берничә сорау бирдем. Кайсысы һәрбер мөселман белергә тиеш? Кереп китмибез аның анда тулаем сирасына, аның анда тормышына, аның андагы булган төрле вакыйгаларына, юк, бу өстән генә фәкать. Беләбезме без шуны әллә юкмы? Һәм сөекле пигамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм җәмәгать бу дөньяга килде. Инде 2 ел дип әйтелә, ул да исә 570 нче ел яки 571 нче елны Рабиуль әүвәл аенда, фил елында. Шушы елны ул дөньяга килде. Кайсысы елында Алла субханаһу ва тәгалә сынады Мәккә мөшрикләрен нәрсә белән? Менә шушы Абраха дигән кеше Кәбәтулланы бетерәм дип, ватам дип килгән вакытта, Алла Субханаһу ва Тәгалә аны үзен һәм аның тулысынча гаскәрен юк итте. Һәм Алла Субханаһу ва Тәгалә хәтта Коръәни Кәримендә Фил дигән сүрә иңдерде. Һәм менә шушы елны инде пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм барлыкка килде, дөньяга килде. Көннәренә килгәндә, көннәре тәгаен бер үк фикердә түгел галимнәр, кемдер әйтә, икесе дип, сигезе дип, уны дип, уникесе дип, унҗидесе яки егерме икенче Рабиуль-әүвәл аенда дип әйтелә. Әмма җәмәгать Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи вә сәлләм Уйлап карыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышына без киреп китсәк, без күп файдалы булган, мәгънәле булган һәм үзебезнең тормышыбызда куллана ала торган гыйбрәтле кыйссалар һәм гыйбрәтле булган, мәгънәле булган, төрле хикмәтле булган әйберләр алалабыз. Һәм мөселманның өстендә бу иң әүвәлге булган әйбер җәмәгать. Ни өчен дигәндә менә шушы аят. Пәйгамбәр әннәби улә иң беренче, әүвәл иң беренче булган кем? Бездән караганда да иң беренче без кемне яратабыз? Безнең Раббыбызны яратабыз Алла субханаһу ва тааля. Шуннан соң кемне яратырга тиешбез?

Ә кем соң ул пигамбәр? Кайсы вакытта яшәгән соң ул? Ничә яшьтә ул пигамбәр булган? Ничә яшьтә ул Мәккәдән Мәдинәгә күчкән? Һәм ничә яшьтә ул һәм нинди вакытны ул бу дөньядан китеп барган? Нинди вәгазьләр, нинди нәсыйхәтләр безгә калдырган икәнлеген без беләбезме, әллә юкмы?

40 яшендә генә пәйгамбәр булды. 40 ел буе Алла субханаһу ва тааля аны тәрбияләде. Аны үстерде. Төрле сынаулар белән сынады һәм әзерләде аны бик зур булган эшкә, ул да исә пәйгамбәрлеккә. Һәм 40 яшендә пигамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям пигамбәр булды. Һәм 23 ел дәверендә 63 яшенә кадәр пигамбәрбез кешеләрне дингә чакырды. Кешеләрне бер Аллаһка гыйбадәт кылырга чакырды. Кешеләрне җәннәт Кә, җәннәткә керү юлларын һәм җәһәннәмнән ерагу ерагаю юлларын өйрәтте, җиткезде һәм тулаем үзенең тормышы белән безгә мисал булды һәм тулаем үзенең тормышын халык өчен, кешеләр өчен дәгъват юлында үзенең гомерен уздырды. Кем? Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм. Алай гына түгел, җәмәгать. Кайтыйк безнең сөекле пигамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сүзләренә. Һәрберебез дә монда утыручыларыбыз кемнең өммәте? Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте. Ә бит бездән тыш безнең балаларыбыздан яки әтиләре, әниләребездән тыш

Әйе, барыбыз да без Адәм балалары, яки икенче атабыз Нух балалары, алейхиссәләм. Әмма дә ләкин, җәмәгать, Алла субханаһу ва тәгалә бит безне Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәтен олуглады,

Икенче хәдисендә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм нәрсә диде? Бу дөньяда дисез соңгы булырсыз. Ә теге дөньяда кыямәт көнендә сез беренчеләрдән булырсыз ди. Кем? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте.

Бу хәдисне Муслим рахимаһулла үзенең китабында китерә. Уйлап карагыз, нинди дәрәҗә? Нинди зур дәрәҗәдә һәм нинди зур хәерле кавымда без яшибез? Һәм нинди зур олуг пәйгамбәр, иншаалла, безнең өчен шәфәгать кылыр? Яки Алла сакласын, кылмас. Ә бит уйлап карый, күпме меңләгән, миллионлаган, миллиардлаган халык яшәде безгә кадәр. Һәм хәзер алар күпме җир астында яталар. Күпләренең инде бер нәрсәсе дә калмады. Әмма алар бит беренче булмаслар.

Әмма, әлбәттә ки, җәмәгать тырышырга кирәк. Ничек без мәктәптә әле кергәндә, беренче классларда, хәрефләр өйрәнгәндә тырыша идек, авыр иде, ятлап булмый иде, дәрестә утырасы килми иде. Ничек без беренче көннәрне ниндидер эш башкарганда, Яки берәр нинди җиһаз белән кулланырга өйрәнгәндә безгә авыр иде, без тырыша идек, төрле хаталар кыла идек, төрле авырлыкларга дучар була идек. Дөнья өчен, мал өчен, дәрәҗә өчен, хәерле, яхшы хатын, хәерле, яхшы ир булсын өчен, хәерле балалар үстерер өчен һәм үзебезнең киләчәк тормышыбызны бу дөньяда ничек без Кайгыртабыз, хәзерге көндә дә шулай бит. Хәзерге көндә дә. Әллә җәмәгать безнең теге дөньябызны кайгыртырга кирәк түгелме? Әллә теге дөньяда үзебезнең өебезне бу дөньяда ук төзеп куярга кирәк түгелме? Әллә теге дөнья өчен бу дөньяда ук без анда үзебезнең агачлар, Ны утыртып куерга кирәк түгелме, җәмәгать? Ә бит болар барысы да бар. Барысын да инде пигамбәребез өйрәтеп калдырды. Барыбызда, барыбызга да Алла субханәһу ва тәгалә үзенең Коръәни Кәримендә ирештерде һәм аңлатты.

Белик аларның балаларының исемнәрен, белик аның анардан соң килгән сәхабәләрнең исемнәрен, белик сөекле пигамбәребез сәлләллаһу әләйһи вә сәлләмнең, безнең әниләребезнең, ул да исә аның хатыннарының исемнәрен. Кайчан без барыбыз да азаннан соң нәрсә дибез? Дога кылабыз. Йа Раббым, безгә пигамбәребез сәлләллаһу әләйһи вә сәлләмнең шәфәгатенә ирешергә насыйп ит, дип. Нинди оят булыр, кыямәт көнендә кайчан без пигамбәребезнең шәфәгатенә ирешергә теләрбез, әмма дә ләкин бу дөньядан киткәндә, белмәбез хәтта пигамбәребезнең булган биш исемен дә, аның балаларының исемен дә. Яки аның турында китерелгән ниндидер сыйфатлау яки ниндидер хәдисне дә белмәсәк, кайсысы безнең көндәлек тормышта кулланырга кирәк, җәмәгать? Һәм шул ук вакытта без телибез һәм дога кылабыз һәр көнне азаннан соң, Я Раббым, миңа шәфәгатьне ирешлегә бир, дип пигамбәребезнең. Әмма кая соң омтылу? Кая соң әзрәк эзләнү, белү? Авыр түгел бит, бөтен мөмкинчелекләр бар. Әзрәк ачыйк, карыйк, өйрәник безнең сөекле пигамбәребезне. Кем булган? Ничек эшләгән? Без өйрәнәбез үзебезнең эштәге булган төрле меценатлар, Яки төрле бизнес тренинглар, алар ничек анда үскәннәр, ничек маллар җыйганнар, ничек дәрәҗәләргә ирешкәннәр, яки теге президент ничек үскән, бу президент ничек яшәгән, яки бу шагыйрь, яки шагыйрә үзенең тормышында нинди хәерле булган дәрәҗәләргә ирешкән дип өйрәнәбез бит, җәмәгать. Тырышабыз белергә, кем анда беренче тегене ясаган, кем беренче моны ачкан һәм башкалар. Ә кем соң безнең пәйгамбәребез? Кайттыкмы без аның китапларына, кайттыкмы без аның сирасына, тормышына? Чөнки дөреслектә без аның тормышына кайтсак, безнең күп борчыган сорауларга без шушында сорау табачакбыз, җавап табачакбыз. Күп аңлашылмый торган мәсьәләләрдә кайсылары безнең барлыкка килә, гаилә арасында, ата-ана, бала-ана, әби-бабай, яки эштә ниндидер конфликтный моментлар килеп чыга. Кайтыйк пигамбәребезнең сирасына. Ничек ул әңгәмә корган, ничек ул сөйләшкән, ничек кешеләр белән аралашкан. Кайтыйк, җәмәгать. Һәм без әлбәттә ки, табачакбыз. Һәм әлбәттә ки, шушы гыйлемдә без бәрәкәт сизәчәкбез. Чөнки бу икенче урында тора, Алла Субханәһү вә Тәгаләдән соң безнең сөекле пигамбәребез. Кайсысына Аллаһы Субханәһү вә Тәгалә үзе салават әйтә, кайсысына бөтен фәрештәләр салават әйтә, һәм кайсысына Аллаһы Тәгалә Үзе Коръәни Кәримдә безгә әмер итә, саллу алейхи вә сәллиму тәслима ди. Анарга салават әйтегез, анарга сәламнәрегезне ирештерегез ди. Кем? Аллаһы Тәгалә. Һәм шуның өчен җәмәгать, хәтта бу көндә, җомга көне дә безнең пәйгамбәребезгә салават айту көненең берсе булып тора. Кайсысында без бүтән көннәрдән күбрәк пәйгамбәребезгә салават әйтергә тырышырга тиешбез.